Арасында бишенче урында тора. Биредә җиде йөз утыз алты меңнән артык кеше яши. Шәһәрнең исеме ул урнашкан җиргә бәйле. Ул Франкония территориясендә Ман елгасы аша кичү урынында урнашкан. Супер җилем буанны, антенна урманны. Икенче дөнья Сугышы вакытында Үзәк Европада урта гасырлардан иң яхшы сакланган шәһәрләрнен берсе Франкфурт авиаһөҗүмнәр вакытында тулысынча диярлек җимерелеп бетте.

Вакыт үзе белән шәһәрнең истәлекле урынына әверелә. Күпер шәһәр үзәген көньяк районнар белән тоташтыру өчен төзелгән. Майн елгасындагы Франкфурт шәһәрендә Европаның миллионлаган Ялары кисешә. Шәһәрне транспорт системы бик яхшы. Алманиянең иң зур вокзалы биредә урнашкан. Вокзал 1888 елда ачылган һәм биредә зурлыгы буенча бөтен континентта икенче булган һава алыны урнашкан. Аэропорт дөньядагы ике өстәле шәһәрне тоташтырган. Франкфурт аэропорты үзе үк җирле истәлекле урын булып тора. Аның мәйданы 26 квадрат километр. Бу Тын океанда урнашкан Науре дәүләт мәйданының артып китә. Франкфурт шулай ук зур мәдәни һәм фәнни үзәк санала. Биредә Алманиянең иң эре университетларының берсе Гёте университеты тупланган. Университетка 1900 елда шәһәрне Бай, либераль карашылы кешеләре нигез салган. Ул Франкфурт университеты дип аталган. 1932 елда бу исемгә Франкфуртта туган, танылган шагыйрь, фәлсәфәче һәм язучы Йоганн Вольфган Гёте исемне өстәлә.

1997 елда төзелгән 259 метр бәяклектәге бина антеннасы белән бергә 300 метр чамасы. Бина 200 мен тонна авырлыкта. Бу Париждагы Эйфель манарасыннан ике тапкыр артык. Бина ичке атриумны яндереп алган 60 метрлы өчпочмак гыйбарәт. Атриум тугыз тематик бакчага бүленгән. Бакчалар спираль булап урнашкан. Һәр бакча билгеле бер флораны гәүдәләндерә. Көнчыгыш ягы, ярым шүләр, көнбатыш ягы, таулар, коньякта тропик

Бу ике манара Америка кунакханә компаниясе өчен төзелә. Ләкин төзелеш тәмамланганчы компания үз планнарын үзгәртә һәм бинаны Алмания банкы сатып ала. Ике манара нигезенә дүрт катлы бина урнашкан.

Таверналарда традицион алма согы һәм җиде үләннән ясалган яшел соус белән франкфурт сосискасын татып карарга була. Диварлары бизәлгән ресторанда традицион франкфурт ашлары бирәләр. Бинаны 1951 нче или икенче елларда Франкфурт рәссамы Ханс Шнайдер бизәйгән. Йортның алгы һәм арткы өлешләре, шулай ук арткы ишеге дә матур орнамент белән бизәлгән. Бөек алман галиме, фәлсәфәче, язучы Гётенен әләкәгә ярты. Бу яртта даһинен балачагы һәм яшьлеге уза. Кызганычка, Икенче дөнья сугышы вакытында оригиналь интерьер юк ителә, әмма реставраторлар йортны әлләке халәтенә кайтара алган. Биредә Гёте үзенең атаклы Фауст әсәренең беренче караламаларын иҗат итә. Хабенү

Бик затлый бина. Сәхнә Моцартының Дон Жуан образы белән ачыла. Бу спектакльдә кайзер Вильгельм I катнашкан. Бина Икенче бөтедөнья сугышы вакытында авиаһөҗүмнәр нәтиҗәсендә тулысынча юкка чыгарылган. Җимерекләр берничә елтык ята, чөнки операны янытырга җыен мыйлар. Әмма ахырда бинан тарихи эзен кайтартырга һәм тулысынча янытырга карар ителә. Янатылган опера бинасы 1981 елда беренче ачылудан соң 100 ел узгач тамашачыларны кабул иткән. Кунакларны Густав Малернең Сигенче симфониясе белән каршылыйлар. Бу симфонияне башкалары өчен меңгә якын музыкант кирәк була. Бу әсәр Мең кеше симфониясе дип атала һәм музыка тарихында иң масштаблысы булып тора. Фонд биржасы. 16нчы гасырда нигез салынган Аубрелу алманы биржасы. Ул Франкфурт ярминкәсе өчен эшләгән. Бүгенге көндә биржа Европада топ мәйданчыкларның берсе булып тора. Ул 19 гасырның неоренессанс стилендәге

Аларны арзан бәйгә сата башлый. Киселәрнен бәйсе төшә барса моны аю тренды дип атыйлар. Франкфурт

Янындагы станциягә керешне архитектор Питер Пенинский җиргә кереп баручы тимер юл вагоны рәвешендә ясаган. Вагон интерсен таш идәне җимереп керә. Моның өчен архитектор Лондонның иске трамвай вагонын куллана. Вагондагы баскычтан метрога төшеп булуын ул белгесе күрсәтә. Бэтмен паркы. Банкем Бэтмена гаиләсенең финанс ярдәм белән төзелгән шәһәр бакчасы. Аның үзенчәлеге асфальтка төшерелгән шахмат мәйданчыгы һәм фэн-шуй буенча ясалган кытай бакчасы. Территорияне чәчәк түтәләре,

Франкфуртта парклар, бакчалар, урманнар күп. Франкфурт яшел шәһәр. Монда төзелеш беркайчан да туктамаса да, һәр төзелештән сон агышлар утыртыла. Йөз яшьтән узган агачлар бар. Минем өйдән велосипед белән ун минут баргач урман башлана. Юлда каз, ат, тавык, үрдәкләр ашрый. Монда дәүләт парклары һәм шәхси парклар бар. Минем иң яраткан вакытым, яңгыр ява башлаган мизгел. Матур Анын парклары, киң чиста урамнары, Ман елгасының буйларын бизи чәчәк эгаләре. Якын минем йөрәгемә Франкфурның һәр почмагы, Җаныма рәхәт бирәдер